Түбән Камада җылыту сезоны тәмамлана. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә тагын нинди мәсьәләләр каралды? Онкология үзәгенә баш табиб билгеләнде. Бу вазыйфаны Александр Андреев башкарачак. Белемнәрен сынап карадылар. Меңләгән Түбән Камала тоталь диктант акциясенә кушылды. Кече Ирекле авылы кунаклар кабул итте. Керәшеннәр Олы көн бәйрәмен зурлап каршы алды. Вафат булганнарны искә алу көне Радоницада шәһәр зиратына җәмәгать транспорты хәрәкәте оештырылачак. Бакчаларга автобуслар кайчан йөри башлый? Түбән Камада җылыту сезоны тәмамлану вакыты билгеле. Мошенниклардан саклануның нәтиҗәле ысулы. Әлеге һәм башка темалар турында бүген шәһәр җитәкчеләренең эшлекле киңәшмәсендә фикер алыштылар. Тулырак алдагы материалда.
Түбән Камада җылыту сезонын егерме җиденче апрельдә төгәлләү планлаштырыла. Ул этаплап башкарыла, башта күпфатирлы йортларда, аннары, социаль учреждениеләрдә. Тагын бер мөһим тема, дача массивларына автобуслар расписаниесе. С двадцать пятого апреля по одиннадцатое октября две тысячи двадцать шестого года. Егерме бишенче апрельдән унберенче октябрьгә кадәр уналты маршрут буенча хәрәкәт оештырыла. Унөче, автовокзалдан китә, берсе, егерме икенче микрорайон тукталышыннан Кама Аланыннан икәү, егерме ике автобус линиягә чыга, барлык категорияләр өчен ташламалы йөрү саклана. Киләсе чыгыш күпфункцияле үзәк эшчәнлегенә багышлана. Соңгы өч айда 120 меңнән артык мөрәҗәгать кабул ителгән, эчтәлекләре төрле. Актуальным инструментом защиты граждан от мошеннических действий для наших граждан стало. Мошенниклардан саклану өчен халыкка төрле хезмәтләр күрсәтәбез. Мәсәлән, кредит бирүгә тыю механизмны тоташтыру өчен Үзеңнең кредит тарихына Дәүләт хезмәтләре порталы яки күп функцияле үзәк аркылы гариза тапшырырга кирәк. Киңәшмәдә шулай ук буллингка каршы программа тәкъдим ителде. Түбән Камада әлеге юнәлеш буенча колачлы эш алып барыла. Узган атнада зур форум узды. Хәзер иң мөһиме, балаларның җәйге ялын оештыру, яшүсмерләрне эшкә урнаштыру мәсьәләсенә игътибарны көчәйтү, дип билгеләп үтте Түбән Кама муниципаль районы башлыгы урынбасары. Гөлия Нигъмәтуллина, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә күтәрелгән тагын бер мөһим тема, язгы ташу. Түбән Кама тулы әзерлектә, дип белдерде Гадәттән тыш хәлләр идарәсе җитәкчесе Виталий Бочкарев. Аның әйтүенчә, су басуга каршы барлык чаралар расланган план нигезендә башкарыла. Шуларның берсе, елгалар һәм күлләрнең су дәрәҗәсен контрольдә тоту, мониторинг, Тәүлек әйләнәсе алып барыла. Түбән Кама районында су басу зонасына дүрт торак пункт керә, Кармалы, Пробуждение, Дмитриевка, Илинка. Каенлы авыл җирлегендә урнашкан Березовая Грива аерым контрольдә. Түбән Камның онкология үзәгенә баш табиб билгеләнде. Бу вазыйфаны Александр Андреев башкарачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы урынбасары Александр Умников хәбәр итте. Александр Андреев, яшь, әмма тәҗрибәле белгеч, тумышы белән Удмуртиядән, Ижау дәүләт медицина академиясен тәмамлаган. Түбән Кама үзәк район хастаханәсендә онколог табибтан алып, поликлиника хезмәте җитәкчесенә кадәр хезмәт юлы үткән. Меңләгән түбәнкамалы Тоталь диктант халыкара акциясенә кушылды. Аны нинди билгегә язу мөһим түгел, чара Рус теленнән белемеңне сынап карау өчен менә дигән мөмкинлек, ди катнашучылар. Быел 63 мәйданчык оештырылды. Үз белемен олылар да, балалар да тикшерә алды. Диктантның авторы, рус әдәбияты галиме һәм язучы Алексей Варламов. Язма эш нәтиҗәләре егерменче-егерме бишенче апрельдән соң билгеле булачак, аны Тотальдиктантның рәсми сайтына кереп шәхси кабинет аша белергә мөмкин. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич-көн бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Православие халкы Пасха бәйрәмен билгеләп үтте. Керәшеннәр аны олы көн дип атый. Ул Иисус Христосның үлгәннән соң яңадан терелүе хөрмәтенә уздырыла. Быел күңел ачу чаралары Кече Җирекле авылында оештырыла. Бәйрәмне барлык гореф-гадәтләргә туры китереп үткәрәләр. Иң матур мизгелләрне бергәләп карыйк.
Озын көйләр, такмаклар, артистлар бәйрәм кәефе тудыралар. Бүген зур вакыйга, керәшеннәр олы көнне каршылыйлар. Аның үз төсе, тарихы, тәртибе бар. Буыннан-буынга күчә торган рухи тәҗрибә һәм йолалар вакыт узу белән әһәмиятен югалтмыйлар, киресенчә, кыйммәте арта гына. Без аны сабыйдан бирле инде бәйрәм итеп үстек. Күкәй җыеп, күкәй таратып, аннары әзрәк үскәннән соң, хәзер внукларыбыз күкәй җыя. Аларны көтеп алабыз. Әле дә булса, йөрибез шушы бәйрәмне хөрмәт итеп, клубта үзебез оештырабыз. Уеннар, бәйрәмебезне зурлап үткәрәбез. Йөрибез чиркәвебезгә. Опа! Ну!
Бәйрәм итү чаралары Кече Җирекле авылында уза. Мәдәният йорты ишегалды кунакчыл йортны хәтерләтә. Балалар да, оныклар да мавыктыргыч уеннарда катнашалар. Йомырка тәгәрәтү, кашык тотып йөгерү, капкалы. Кунаклар өчен концерт та оештырыла. Моннан тыш мастер-класслар, уеннар. Беркем дә бүләксез калмый. Пасханың төп бизәге, уялган йомыркалар. Олы көн төрле милләт вәкилләрен берләштерә. Күпләр аны Дуслык бәйрәме дип атый. Әлеге чараны матур гадәт буенча керәшен җәмгыяте оештыра. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.
Егерме беренче апрель көнне православие динен тотучылар Радоница, вафат булган якыннарны искә алу көнен билгеләп үтәчәк. Бу көнне шәһәр зиратына җәмәгать транспорты хәрәкәте оештырылачак. Автобуслар автовокзалдан иртәнге җидедән көндезге сәгать өчкә кадәр йөриячәк. Юл бәясе шәһәр тарифы дәрәҗәсендә билгеләнгән 46 сум. Шулай ук бердәм социаль юл йөрү билеты гамәлдә. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатларында зират территориясенә шәхси транспорт керү чикләнәчәк. Бары тик сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затларга гына керү рөхсәт ителә, раслаучы документ күрсәтелгән очракта.